a Tommy a ni songo ri vhone zwi ro vhuya venḓa na vhori ro vhuyela good friday u ita heḽa zwo pfhi ri khou ya mavhiḓani u pfhi hani hani a ri iti heḽa zwithu mamuthaho heḽa zwithu nṋe a ri iti and ho tea uri nṋe vhathu vhane ra tou ita mara a ri iti ngori nṋe ri vha ri khou tovhela murena ende murena vha ri I'm a jealous God ni songo nṱanganisa na sathane nga hezwiḽa zwo zwo gwadamela sathane zwino nṋe a ri iti hezwiḽa zwithu nṋe ri tovhela murena ngori ni ḓo wana ni tshi vho ri vhona ni tshi vho ri hai riṋe ro vhuya zwi amba uri na riṋe ro vhuyela hezwiḽa zwithu ndo ndi tshi zwi ita kale ni tea u zwi ḓivha zwa uri nṋe ri koni vhudza out of experience ngori nṋe ri na vhabebi vhoṱhe vho lovhaho ri na vhomakhulu side dzoṱhe dza ha mukegulu dza ha mukalaha na vhone vho lovha ho tea u vho riṋe nda khou tou gidima na zwipeidi na mini ri tshi khou ambelela uri hani hani mara ni nga si ri vhone heḽa zwithu nda ndi tshi zwi ita kale ri si thu ḓivha murena ende ri si delivariwa kerekeni ngori ro vha ro fara nḓivho ya vhakala vha kale na vhathu vha kale ngori vho vha sa ḓivhi ndi ngazwo na bivhilini zwi yone uri ni sa ḓivhi ni fana na muthu o lovhaho so hezwiḽa zwithu o oh, zwa zwi ri tambudza luṅwe ndi uri na ni ḓo wana zwino ni tou vutshela mavhiḓa ni ita uri ndi khou ita zwo vha ita u vhuya vha ita uri vha lala vho ḽeḽo ḓuvha a ah, vha ḓo wana vha khou gidimisiwa mawo manowa mahulu vho eḓela uri o oh, vha tou zwi pfha uri hafha dzi khou vhuya dzi athaka na dzi nightmare dza hone zwino vhaṅwe vhathu thi vha mbo ḓi zwi ita ṱhamusi a ra tshumela murahu makuwani kana a tshi ya gai a mbo ḓi wana mushumo kana a mbo ḓi i-business na na zwa nga zwi nga zwi khou rana two months three months ubva hafho na wana zwithu zwo dovha u ṱangana na futhi ngori thi sathane ni tea u zwiḓivha zwa uri o ṱalifha and sathane u ana blessing u dzhia blessing kha vhathu vhane vha vha ignorant u a ḓi ita uri vheiwe ni tshi khou mu gwadamela a ni fhanyana blessing fonyana na vhona ungari ha ro ri u tou etelela zwithu zwa tshimbila matsiko a zwi hezwo ene u khou a khou ni dzhenisa mulindini na uri ni hangwe mudzimu mara zwine vha tea u ḓivha zwone zwo ri nṋe ri vhathu vha nḓila ya mudzimu ende a ri ṱanganisi na zwiṅwe a ri iti zwigoma mutanda a ri gidimi eh, zwithu hezwi na mini zwoṱhe nṋe ri rabela murena vha vhoṱhe so ndi zwezwo ri kho to zwi ambela na ri vhona ro vhuya a ri ngo vhuyela hezwo nṋe ro ḓi vhuyela o ḓi vhonela ṅwana wa miyashu hu na muṅwe ṅwana miyashu muthihi ane avha hayani e ri to mu vhona vho vhona ene vho a ḓipfa vho ri family yashu at least yo vha yo vhuya mara a ri ngo vhuyela hezwo zwine vhe na khou dzhia uri hani hani